Karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mũgeni tuĩka wa gũ subscribe nĩguo tũnyitanĩre na bengi rĩu Karokium nĩ arekereirie ndũmĩrĩri ya tika ya umburani ũrĩa Triza egwĩkora wakĩrĩra rita rĩngĩ thutha wa mĩcoro ĩtoĩkaine kũingĩra na Triza is over the moon thutha wake kũhingĩrio merirĩria make ta mũtumia wa gĩtonga. Ũũ nĩ thutha wake kwamũkĩra kĩheo kĩa goro arĩ upgrade ya ngari yake kuma Cademio to owning a big machine X-Trail new model. Na Karangũ Mũraya nĩwe ũrokire kũrekereria the surprise he has bought for his first wife Triza akiuga ke nĩ mũthuri mwega no thikagĩrĩria ũguo agagĩkorwo akĩhingia maũndũ marĩa Triza erirĩirie kũhingĩrio in order to upgrade herself. Ririkana maũndũ maya mahanĩkĩte thutha wa Triza kũrĩrĩmbũka after learning the things and the attention her co-wife Carol Kim had received from Karango harĩa Triza aiyirwo nĩ matukũ ya akorirwo akĩũria Karango etĩkĩre kũmũgũrĩra ngari ya haria ngari nene o ta ĩyo ya Carol Kim oho etĩkĩre kũmũthamia gĩcagi kwa Ng'ombe Gatũndũ amũrehe Nairobi ta Carol Kĩma nĩguo onake ahote kwĩrora na kũhenia ta ahiki arĩa angĩ. Na rĩu na rĩu Karangũ nĩetĩĩire ndeto ĩno thutha wake kũingĩria Triza mendekithia make Now Triza has a new home from Gatũndũ to Thika Road, from Oni na Demio to Oni na New Extrail, oho Triza agĩkũngũĩra gũkorwo the new car is under her name

Last statement ĩkĩonania gĩkeno gĩake kĩgiĩ logbook ya ngari ĩno njerũ kwandĩkwo rĩtwa rĩake. Ĩndĩ cambĩki ũyũ wa Carol Kĩma nĩ akorwo akĩingĩra Triza na ciugo akĩmũririkania atĩ not to compare X-Trail na Harrier whereby thogora wa Harrier nĩ double ya X-Trail njerũ. Oho Harrier was bought out of love unlike ngari ĩno njerũ yagũrwo after Triza kũnegena mũno. Njoki Njogu akiuga number two ana drive Harrier Haba umechezwo Njoki akĩra Tiriza ndakae gũkena mũno I'm still a nĩagũthwo tego live live Tiriza akĩmũcokeria na kumbũrania ndeto itaroĩkaine akiuga yake ama agĩtheka mũno Tiriza akĩriba kũrĩ ngari ya Karũkĩmo ũndũ wakĩonania Tiriza nĩarĩkĩtie kũmenyithio atĩ kũrĩa kũngĩ Haria ndĩrĩ na marĩtwa ma namba tuo ĩndĩ Karũkĩmo akĩrĩũkia Teka wa Haria still a it all belongs to Tajiri Triza agĩthekerera Karo Kim ĩndĩ rĩu thutha wa pressure ĩno gũtindĩkĩrĩria namba tu mũno harĩa agĩkorwo akĩreply kũrĩ shabiki wĩrutĩra kũmenyithia what is happening between Karangu na Triza SSC akiuga Karo Kim umeona first lady akona ngari mpya na usiniblock na uliza tu Karo Kim akĩmũcokeria na kũmũria Rĩu ũrakĩenda ngĩke atĩa? Siwombe Demi pole pole. Oho akiuga she is not bitter for anything. Rĩu finally Karo Kim nĩ akorwo akĩumbũrania ũhotekeku wa Triza gwĩkora aikĩtio nja. Kuona Triza rĩu nĩ akĩrĩkia kwĩgwatĩra indo iria erirĩirie harĩa Karo Kim eyumĩria live live na kũrekereria ndũmĩrĩri ĩno akiuga I love my husband in Jesus name. Kara nguona nake akĩyumĩria na makorwo magĩcongothana na ciugo njororo cia wendo, Karangũ akĩmwĩta mama Ariana, Karukiuma akiuga yes baba Ariana, for the first time Karukiuma na Karangũ makorwo magĩtana tũmarĩtwa tũngĩ twerũ, coz for the longest time Karangũ akoretwo agĩta Karukiuma na rĩtwa rĩake kana my friend gũkũ ng'enda-inĩ, ũndũ ũrakĩonania erĩ aya marĩ o wendo-inĩ mũno mũno, na it's a new upgrade to Karukiuma Now talking of her husband baba Ariana on social media gũkũ kũngĩ Triza ake akiuga she loves her car in Jesus name thutha wa mũrũmĩrĩri ũyũ wake na Thigita Girl kuga I love you my husband in Jesus name Karo Kim Proverbs pia wewe mama Muraya mwambie hivi to balance Triza agĩkiuga Me, I love my car in Jesus name. Ndũmĩrĩri yake kĩona Nyachiza is comfortable now na tũmaũndũ tũrĩa ekĩirwo na the attention she has gotten from Karangu nowadays. Gũkũ kũngĩ Karo Kim agĩ confirm now she is in and the mission is accomplished. Kikuyu Daily News subscribe.